Jaku kunsi aku ke Minggu Triniti ti kesemilan iya nya sehari tu, Alai aku mai kitai meda jalai kitai ulih digaga lurus di mua Allah Taala. Enda ngira sapa, enda ngira peturun kitai. Seagi agi kitai dikumbai mensia, semua mensia endang nadai bida ari pangan diri. Laban semua udah bedosa magang lalu semua udah bemunsuh enggau Allah Taala. Mensia udah nguji enggau naka ulih ngereja pengawa ti manah nitihka runding ati mensia. Nya pan enda ngemuaska ati Allah Taala. Semua kami tu udah bedosa magang, indah pengawa ti pemadu manah deh nyadi kamah. Ketegal dosa kami, kami tu nyau baka daun ti layu lalu dikebuka ribut, Isaiah enam puluh empat ayat enam. Mensia numbuhka penemu kediri empu lalu manggaika diri ba adat. Tang semua orang ke manggai diri ba adat ditinggang sumpah laban endang udah ditulis, Tulah meh semua orang ke enda nitih sereta enda ngasika semua utai ti ditulis dalam bup adat. Nya alai utai tu terang, nadai orang digaga lurus di mua Allah Taala ulih adat. Laban orang ke lurus deka idup ngena pengarap, Galatia bagi tiga ayat sepuluh ngagai sebelas. Kitai udah macha pasal Paul ke madahka penyinu enggau penusah ati diri ke bansa enggau kaban belayan iya dalam surat iya ngagai orang di Rome. Iya temegah amat ati ke bansa diri, laban orang Israel diiru nyadi anak Allah Taala, beempu mulia, sempekat, diberi adat, diberi hak nyembah Allah Taala, enggau diberi semaya. Peturun orang Hebrew ke tebilang nama, ke nyadi aki ini Kristus lebuh iya nyadi mensia, ke endang Allah Taala ti bekuasa atas semua. Lalu ba Rom bagi sepuluh ayat dua ngagai ayat tiga ku Paul, Aku berani besaksi madahka sida, balat angkun ke Allah Taala, tang pengangkun sida ke iya ukai beduduk ba penemu ti bendar, laban sida enda nemu pengelurus ti datai ari Allah Taala. Nya alai, sida numbuhka penemu kediri empu, lalu enda nunduk ngagai pengelurus Allah Taala. Bansa enggau kaban belayan iya udah nyungka alah telaw ringat ketegal pengawa ti salah sereta penyai ti udah dikereja sida nyengkaum sida numbuhka penemu kediri empu lalu enda nunduk ngagai pengelurus alah telaw. Iya nemu sida udah jauh ngejang ari mulia alah telaw lalu ngujungka sida tu deka beserara ari Allah Taala belama iya. Pengingin ati enggau sampi Paul ngagai Allah Taala ke bansa diri iya iya nya minta sida diselamat sereta digaga lurus ba mua Allah Taala. Dalam surat iya ngagai Kristian di Rome, Paul bejakuka pasal pengelurus ti datai ari adat enggau pengelurus ti diduduk ari pengarap ba Jesus Kristus. Kristus mai pengujung ngagai Adat, ku Paul, lalu genap iku orang digaga lurus ulih pengarap sida ke iya. Rom bagi sepuluh ayat empat. Paul ngajar, Kristus bekuasa agi ari Adat, lalu iya udah mai nuju pengelurus. Ngagai Kristian di Galatia, ku Paul, Nya alai, kitai diperintah Adat nyentuk ngagai maya penatai Kristus, ti deka ngaga kitai lurus ulih pengarap. Pulai baru kitai ngagai ajar Paul ngagai Kristian di Rome, ku iya, Laban Allah Taala udah ngereja utai ti enda ulih dikereja adat laban mensia lemi, nya alai Iya ngirumka Anak Iya empu ngena gamal mensia ti bedusa, ngambika Iya muai dusa ngukum dusa dalam tubuh mensia. Adat beguna ngambika dikena mensia ngelala utai ti dikedeka enggau utai ti dikenggaika Allah Taala. Laban runding Allah Taala enda baka runding kitai mensia, lalu jalai Iya enda sebaka enggau jalai kitai. Ku Allah Taala, Baka langit ti tinggi ari atas tanah, baka nya meh jalai enggau runding Aku tinggi agi ari jalai enggau runding kita. Bup Nabi Isaiah bagi lima puluh lima ayat lapan ngagai semilan. Utai ti enda ulih dikereja Adat, nya meh utai ti udah dikereja Jesus Kristus. Paul, sebedau iya nyadi murid Jesus, manggaika diri ba utai ti dikereja ba tubuh seratus peratus. Ku iya, Enti orang ngumbai diri bisi kebuah temegahka utai ti dikereja ba tubuh, aku mayuh agi kebuah. Aku ditutus lebuh umur aku lapan hari. Aku orang Israel ari kaban bansa Benjamin, orang Hebrew ke diadaka orang Hebrew. Nyadi pasal adat, aku orang Parisi? Ba pasal pengangkun aku ke adat, aku udah merinsa ke eklisia? Ba pasal diau lurus di baruh adat, aku nadai penyalah. Pelipi bagi tiga ayat empat bi ngagai enam. Semua utai nya tadi enda tebaik ke iya nuju pengelurus ti sebaka enggau pengelurus Allah Taala. Udah iya nemu Jesus Kristus, Iya udah muai semua utai lalu ngira semua utai nya uras magang ngambika aku tau bempu Kristus lalu diau dalam Iya. Ukai ngembuan pengelurus ke aku empu ti datai ari adat, tang pengelurus ti datai ulih pengarap ke Kristus. Pengelurus ti datai ari Allah Taala ti beduduk ba pengarap. Barang sapa ke diau dalam Iya diselamat ari ke ditikau ngagai serumbung api, alai orang deka nyabak sereta begerit ngeli laban dosa. Semua ke diau dalam Iya deka diserara lalu diau begulai enggau orang ke lurus lalu diau enggau Tuhan belama iya. Mensia ti bedosa ti enda lurus ulih bebaik enggau Allah Taala nengah pengarap ba Jesus Kristus kenyau hari pun datai ke ujung. Laban kitai digaga lurus ulih pengarap, kitai diau dalam pemaik enggau Allah Taala ulih Jesus Kristus Tuhan kitai. Ulih iya, kitai udah ulih datai ngagai pengasih ti alai kitai bediri diatu, lalu kitai deka temegahka pengadang kitai ke deka enggau bempu mulia Allah Taala, Rom bagi lima ayat satu ngagai dua. Ulih mensia ti diau dalam Jesus ulih pengarap, Kitai digaga lurus. Kitai diau dalam pemaik enggau Allah Taala. Kitai udah ulih datai ngagai pengasih ti alai kitai bediri diatu, lalu kitai deka enggau bempu mulia Allah Taala. Ku penulis bup Jaku Dalam, Pengelurus nya jalai ti nuju ngagai pengidup, tang penyai nya jalai nuju ngagai pemati, Bagi dua belas ayat dua puluh lapan. Ari ni penatai pengelurus ti bendar? Pengelurus ti amat-amat sereta ulih ngelantangka ati Allah Taala. Paul dekoka nembiak Allah Taala bebendar ngulihka utai ti dikinginka Allah Taala. Iya nulis, Seliahka semua pengingin nembiak. lalu bebendar ngulihka pengelurus, pengarap, pengerindu enggau pemaik sama enggau orang ke ngangauka nama Tuhan ngena ati ti tuchi, dua Timoti bagi dua ayat dua puluh dua. Dini alai kitai bulih tauka tetemuka pengelurus ti ku Paul tu? Pengelurus ti datai ulih Jesus Kristus ti mai puji enggau mulia ngagai Allah Taala. Ngagai Kristian di Korint, ku Paul, Ngambika dalam iya, kitai digaga lurus di mua Allah Taala. Laban baka orang siku ke enda ngasi nya mai mayuh orang bedosa, baka nya mega mayuh orang digaga lurus laban orang siku nya, Rom bagi lima ayat semilan belas. Lalu Jesus ngajar, Laban aku madah ngagai kita, Enti kita enda agi lurus ari sida pengajar Adat enggau orang Parisi, kita enda ulih tama Perintah serega. Matthew bagi lima ayat dua puluh. Dua iti gerempung pengarap orang Israel maya Jesus kelia. Jesus madahka pengelurus sida ukai pengelurus ti bendar, lalu nya kebuah Jesus nyebut, Enti kita enda agi lurus ari sida pengajar Adat enggau orang Parisi, kita enda ulih tama Perintah serega. Nuju pengidup ti lurus ti dikedeka kalah tala. Nama utai ti enda tau enda dikereja kitai? James nulis, Kereja utai ti diasuh jaku ti ditanam ti bisi kuasa nyelamat semengat kita, James bagi satu ayat dua puluh satu ngagai ayat dua puluh dua. Kereja semua utai ti udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, Udah dipeda kita kereja aku. Pilipi begi empat ayat semilan. Enti kitai semina mending aja, udah nya lalu enda ingatka ajar dalam jaku nya, iya enda mai penguntung ke kitai ti semina ninga. Kedua, perundingka utai ti bendar, ti manah, ti lurus, ti tuchi, ti badas, ti ndelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Ku ajar Paul ngagai Kristian di Pilipi, bagi empat ayat lapan. Runding kitai enda tau enda dilatih rindu ngereja semua utai ti ngerinduka ati Allah Taala, lalu seruran rajin ngiga sereta ngisi penemu kitai enggau semua peneka perintah Allah Taala. Lalu ketiga, ku Paul, tang aku madah ngagai kita, idup nitihka iring Roh Kudus, lalu anang nurutka pengingin tubuh, Galatia bagi lima ayat enam belas. Roh Kudus ti baka daun api lalu pegari ba tengah-tengah sida ti arap lalu inggap ba genap iku sida murid, meri sida penau. Sida belabuh bejaku ngena jaku orang bansa bukai, madahka pasal pemesai pengawa Allah Taala. Endang pengawa Roh Kudus di dalam pengidup orang ti arap, ngiring ngagai semua pemendar. Ngagai Kristian di Korint, Paul ngajar, Nya utai ti udah dipandangka Allah Taala ngagai kitai ulih Roh Kudus. Laban Roh Kudus mansik semua utai. Indah utai ti dalam buntut runding Allah Taala deh abis dipansik Iya. Laban sapa nemu runding mensia, kelimpah ari roh mensia ti dalam mensia nya empu. Baka nya mega, nadai orang nemu runding Allah Taala, kelimpah ari Roh Allah Taala empu. Satu Korin bagi dua ayat sepuluh ngagai sebelas. Roh Kudus mansik datai ngagai buntut runding Allah Taala. Nya alai orang ke diiring Roh Kudus ngereja utai ti dikedekaka Allah Taala. Tuhan Jesus madah, Orang ke diiring Roh Kudus ngereja utai tu ngagai aku. Nama utai ti dikereja sida? Aku lapar, kita meri aku makai. Aku aus kita meri aku ngirup. Aku nyadi orang kampar kita ngelaluka aku ngagai rumah kita. Aku telanjai lalu kita meri aku gari. Aku sakit kita ngintu aku. Aku ditutup dalam rumah jil lalu kita ngabas aku. Sida ti lurus nanya iya, Tuhan, kemaya kami ngereja semua utai tu? Disaut iya, Lebuh kita ngereja utai tu ngagai siku ari menyadi aku ti pemadu mit tu, kita ngereja iya ngagai aku. Matthew bagi dua puluh lima ayat tiga puluh satu ngagai empat puluh. Bala peninga ke dikerinduka Tuhan Jesus, Awakka kitai ensuruk ngagai kuasa roh pemendar, ngambika diiring Iya sepemanjai pengidup tu dalam runding enggau kereja kitai. Besampi kitai. Allah Taala ti Pemadu Bekuasa ti endang lurus, kami meri terima kasih ngagai Nuan laban Nuan udah merika kami Roh Kudus Nuan awakka ngiring kami. Ajar kami ngelengka semua utai ti tau ngasuh kami tesat. Tang beri ke kami semua penemu ti ngasuh kami rindu deka ngereja utai ti lurus. Tu dipinta kami ulih nama Jesus Kristus, Tuhan kami. Amen.